Bonjour dir léif Lieser! Däerf ech iech hei dat neitsten Buch virstelle vu luxar.lu, an zwar De Papagei Oscar am Altersheim. Eng flott an turbulent Geschicht. Fir Iech kuerz ze erklären, meng Bicher folgen dem internationale Funkalphabet no, an zwar Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliette, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Québec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whisky, X-Ray, Yankee an Zulu. Ech fänken dann elo u mat der Geschicht. Hei ass de Papagei Oscar, gesitt der deen? Jo. Abee, ech sinn de Papagei Oscar an hat d'Chance fir eng Kéier mat der schrulleger Madame Schrull an de Québec an d'Vakanz ze fléien. Well ech et därmoosse flott fonnt hunn, sinn ech an e Restaurant erageflunn an hunn do op engem Schaf iwwernuecht. D'Madame Schrull hat net genuch Zäit, fir sech ëm mech ze këmmeren. Si huet eng Rondrees duerch Kanada gebucht gehat an se huet misse mat hirem Grupp weiderfléien. Wat ech do alles erlieft hunn, ei, war dat flott! Elo sinn ech awer al an ech denken, fir bei dem Tony Moroni säi Bopi Romeo an d'Altersheim ze fléien a bei him déi lescht Deeg ze verbréngen. Ech fléien dann elo mol op de Flughafen a setze mech relax op e Fliger mat Destinatioun Europa. Zu Bréissel ukomm, muss ech ëmsteigen a setze mech dann op e Fliger Richtung Findel. Vun do un ass et net méi wäit bis an d'Altersheim. Wou dem Toni säi Bopi Romeo wunnt. Juhu! Einfach fantastesch! Ech si gutt ukomm. Virum Gebai sti grouss Beem an an engem vun deene loossen ech mech néier. Hei elei, eng kleng Maus kënnt mech begréissen. Hoppla! A wie bass du dann? A schwupps ass d'Maus och nees fort. Ech kucke mir dat lo mol un an da passen ech op, bis dass de Bopi Romeo erausspadséiert kënnt. Oh, elo kënnt eng Ambulanz an den Haff gefuer! Düderdüd! Dräi Leit a komescher greller Kleedung klammen eraus. Si huelen eng Aart Bett mat an d'Gebai. No enger Zäit kommen si eraus an et läit eng eeler Fra op der Brëtsch. Si ass vill krank a muss elo bis an d'Spidol fir eng Kontroll. Den Oscar flitt iwwer d'Camionnette bis bei d'Barrière. Duerno spadséiert hien am Haff ronderëm. Op eemol komme vill Leit eraus a klammen an e Bus. Den Oscar héiert, wéi si dervu schwätzen, Fir bis op Fouer ze fueren. Hien trëppelt elo bis an d'Receptioun. Oh nee, wat ass dat doheem dann? jäizt ganz haart eng Fra mat kuerze blonden Hoer. Si hëlt eng Zeitung a fuchtelt domat ronderëm. Den Oskar flitt méi héich an si kann hien net fortjoen. Hie flitt no lénks an de Gang bis an de Restaurant. Do ass awer d'Dier nach zou. Elo heescht et ofwaarden. Hie sëtzt sech op eng grouss Planz a wäert.

Den Oscar notzt dee kuerzen Abléck a flitt an de grousse Sall. De Serveur huet dat nach net gemierkt gehat, sou staark war hien op seng Aarbecht konzentréiert. Elo heescht et nach ofwaarden, ob de Bopi Romeo dann och elo iesse kënnt, denkt den Oscar. D'Dier geet op a vill Leit, mat an ouni Rollstull oder Rollator, kommen eran a sëtzen sech un hiren Dësch. Verschiddener sinn eleng, anerer kommen zu zwee oder zu dräi.

Den Oscar setzt sech elo op der Théik niewent en Zoppe Komm. Humm, dat richt awer nawell gutt hei, denkt hien an trëppelt hin an hier. Schlups! entfält him e bësse Kaka op de Comptoir. Et gesäit aus wéi Ram. Dee Mann deen do zerwéiert a bléckst dat a botz et direkt ewech. Net dass na eeler dement Leit, dat heescht Leit déi duerchernee sinn, mengen et wär eppes fir an d'Zopp ze zappen, et weess ee jo ni. Elo kënnt e grousse Mann an mam Rollstull eragefuer. Endlech! Et ass de Bopi Romeo! Hallo! Kennt dir mech nach? piipst den Oskar. Wie bass du dann? Hallo, ech sinn net de Papagei Oskar, kennt dir mech nach? Nee, mäi gudde Jong, ech weess beim beschte Wëllen net, wien s du bass. Déi aner Leit fäerten de Papagei a kommen net bis bei hien. Esou decidéiert den Oskar, fortzefléien, an zwar zu dir raus, bis an den Haff, Hien hält do eng Mëttesrascht a schléift op engem Aascht. A wie bass du dann? Hei, a wie kënnt dann do gesprongen? E Kaweechelchen! Et ass d'Lisa. Ma ech sinn de Papagei Oskar aus dem Québec. Aha! D'Kaweechelchen hopst weider a leeft pouleréisch de Bam erop. Den Oskar flitt weider. Hie begéint nach vill Déieren, zum Beispill eng kleng léif Kaz, déi erzielt him, dass si niewent dem Altersheim wunnt. Do stinn e puer Këschten an an enger vun deene schléift si. Am Summer gëtt d'Kaz vill vun de Bewunner aus dem Altersheim geheemelt an am Wanter hëlt eng léif Aide-soignante si mat heem. Do ass et gutt waarem. E puer Bewunner hunn en eegene Mupp, deen se konnte mat an d'Altersheim erabréngen an dat ass immens berouegend. Awer leider gëtt et dat net iwwerall, et ass net iwwerall erlaabt. Den Oscar huet Muppen awer guer net gär, well déi billen him ze haart. Den Oscar fleet weider a begéint den Här Schmit. Ee Mann, deen am Altersheim schafft. Dee weess gutt Bescheed an zielt dem Papagei ganz vill. Hei seng Geschicht mat villen Erklärungen. Dat ass e grousst Haus, wou vill eeler Leit, och Seniore genannt, zesumme wunnen an do betreit ginn. Wann hinne gesondheetlech eppes feelt, kréie si direkt medezinesch Hëllef. Et sinn och Ergotherapeuten a Kinéen do oder déi kommen an d'Haus. Et ass e bëssche wéi an engem Hotel mat deem Ënnerscheed, dass d'Bewunner eng Schell op hirem Aarmgelenk droen a wann si falen oder et hinnen net gutt ass, kënnen si direkt eng Hëllef ufroen. Am Altersheim gëtt et eng Direktioun, e Sekretariat an eng Receptioun. Et ginn och vill Raim am Keller, wou d'Personal hir perséinlech Schief. An Duschen hunn, eng Infirmerie, eng Ergotherapie mat Turnapparater fir Turnübungen, eng Kinesetherapie fir Massagen, eng Kapell fir Rou ze fannen, eng Epicerie, e Coiffersalon, eng Buanderie mat Wäschmaschinnen, e Festsall, eng Bibliothéik a verschidde Gemeinschaftsräim, eng Stiffche fir ze raschten, fir ze bastelen, fir ze molen, fir ze strécke, bitzen, sangen a fir ze iessen, an e grousse Restaurant mat enger professionell ageriichtener Kichen. An et gëtt och e Service technique, dee sech ëm alles bekëmmert, wann eppes ze flécken ass, zum Beispill elektresch, Heizung, Sanitär. An och Gäertner, fir d'Alentouren propper ze halen. Si setze schéi Blummen a méien d'Gras. D'Bewunner kréie moies hire Kaffi prett gemaach an et gëtt och fir si gekacht. Verschidde Leit hunn awer och eng eege Kichen, mee déi allermeescht gi reegelméisseg an de Restaurant. Et gëtt och oft gefeiert a gesongen an et gëtt vill Musek gemaach an esou weider. Oft maachen d'Leit awer och zesummen en Ausfluch an dat ass eng flott Saach. Se gi mat Busser ofgeholl an op eng Plaz gefouert, wou si eppes Flottes besichen an eppes zesummen iessen. Den Oskar ass begeeschtert. Flott! Dat mécht vill Spaass! Den Här Schmit fiert weider. Dofir gouf och a villen Altersheimer eng Amicale Frënn gegrënnt. Do si Leit dran, déi nach doheem wunnen an nach fit sinn, fir déi eeler Leit aus dem Altersheim bei enger Sortie ze begleeden. Si organiséieren heiansdo e Fest oder Bazar, wou vill Suen erakommen, déi dann investéiert ginn, fir en Ausfluch ze erméiglechen. Well awer vill eeler an och oft ganz krank Leit a Pfleegefäll hei wunnen, Kënnt et jo dann och vir, dass ee stierft. D'Famill gëtt dann benorichtegt. Vill Leit sinn trauereg, mee et ass de Laf vum Liewen. Dat Zëmmer gëtt dann nees fräi fir en neie Bewunner. Et ass traureg, awer d'Realitéit. Den Oskar freet, Wat maachen eeler Leit dann sou de ganzen Dag? Ma moies stinn si op, wann si nach gutt sinn, an dann drénken si Kaffi. Verschiddener gi gewäsch, anerer maachen dat selwer, si liesen hir Zeitung oder kucke Fernsee. Et ginn awer och vill Aktivitéite sportlecher Natur, wéi Danzen am Sëtzen oder Danze bei engem speziell Organiséiert dem Fest respektiv Handaarbecht wéi Bitzen a Strécken, Molen, Sangen, Trommelen, Gesellschaftsspiller, Bingo, Virliesungen, kulinaresch a kulturell Sortien, Schueberfouer, Schëffreesen op der Musel, Muséestouren, Trëppeltoure, Kino, Theater, Oktav, Grillen, zesummen eng Zopp kachen, baken an esou weider ugebueden, jee no Disponibilitéit vum Personal. Wa si wëllen, kënnen d'Bewunner dorunner deelhuelen. Et gi reegelméisseg kollektiv Gebuertsdagsfeieren organiséiert, wou dann een oder méi Persoune vu baussent dem Altersheim dohi kommen a flott Musik maachen an d'Leit kréien e schéine Bouquet Blummen iwwerreecht a kënnen, falls si wëllen an nach fäeg sinn, bei Kuch a Kaffi och danzen. Vill Pensionäre ginn och ausserhalb dem Altersheim spadséieren oder bestelle sech en Taxi. Verschiddener kréie reegelméisseg Besuch vun der Famill oder Frënn, anerer bal guer net oder iwwerhaapt net, well keng Famill méi do ass oder well d'Famill wäit ewech wunnt oder keng Zäit oder keng Loscht huet, si ze besichen. Falls Bewunner an d'Klinik mussen, gëtt alles organiséiert, dass si déi néideg Pfleeg kréien. D'Leit kréien och hir Kleeder gewäsch. Och dat ass alles gutt organiséiert. All Dag gëtt vill gebotzt a gebotzt a gebotzt an desinfizéiert. Et muss alles ganz propper sinn. Den Oskar ass ganz verwonnert. Gebotzt! An all Dag! D'Leit gi betreit vun Altenpfleger, Infirmièren an Infirmieren, Aide-soignanten an Aide-soignanten an aner Hëllefspersonal.

Mee och et ass och e Gäertner do fir sech em d'Alentouren ze bekëmmeren, fir déi propper ze halen. An da ginn och schéi Blumme gesat an déi méien och d'Gras. D'Bewunner kréie moies hire Kaffi prett gemaach an et gëtt och fir si gekacht. Verschidde Leit hunn awer och eng eege Kichen. Mä déi allermeescht gi reegelméisseg an de Restaurant. D'Fleeg gëtt finanzéiert vun der staatlecher Fleegeversécherung. D'Appartement oder d'Zëmmer gëtt individuell vum Bewunner oder der Famill bezuelt. E puer eeler Leit leien och de ganzen Dag am Bett. Verschiddener hu Péng, déi si heiansdo och mol net méi kënnen ausdrécken, well si net méi kënne schwätzen. Verschiddener sinn dement. A kréien net méi vill mat. Si lafe vu lénks no riets a kucke riicht aus. Si erënnere sech awer nach u Saache vu fréier. Awer net un dat, wat virun zwou Minutte geschitt ass oder gesot ginn ass. Et sinn och Leit do, déi en Hiereschlag gemaach hunn an elo net méi gutt gesinn oder richteg schwätze kënnen. Verschiddener sinn hallefsäiteg gelähmt a kënne sech net méi beweegen. Si kënne sech net ausdrécken a wa si mussen op d'Toilette goen, kann ee sech jo virstellen, dass et ass wéi bei engem Bëbee. An dofir musse si leider eng Pampers ugedoe kréien an och gewäsch ginn. Leit, déi net méi selbstständeg iesse kënnen, gi gefiddert wéi e klengt Kand. Si sabbelen a mussen de Mond ofgebotzt kréien. D'Personal geet och mat de Bewunner spadséieren a bréngt déi Leit zum Laachen. Si spille Gesellschaftsspiller mat hinnen a maachen allerlee Aktivitéiten. Léiwe Papagei Oskar, ech hoffen dir elo puer Erklärunge ginn ze hunn, fir dass du verstees, Wat dat hei fir en Haus ass. De Papagei weess elo vill. Leider ass säi Wonsch net ëm Erëffillung gaang. De Buppi Romeo hat hien net erëmerkannt. E bëssen enttäuscht an traureg flitt hie weider. Awer hien huet e Plang. Eng nei Iddi, Mir flitt elo mol an den Déierepark fir de Papagei Pinto Bellissimo besichen ze goen. De Papagei flitt am Haff an am Park vum Altersheim ronderëm. Hei op eemol erbléckst hien eng Famill, déi op Besuch kënnt. De klenge Jong Mika huet schéi modern Rollschong un. Du muss d'Roll schonn awer elo ausdinn. Hei hues de deng Turnschlappen, dinn déi un! seet dem Jong seng Mamm zu him. De Jong follegt a mécht dat. Hie stellt seng Rollschong virum Gebai niewent enger Dreckskëscht of. Oh, wat ass dat doten dann? Ech probéieren déi elo mol un, seet de Papagei Oskar. An hie geet déi jo un, Kitu, déi déi holl schonn do. An da flitt hie ronderëm. A schwupps flitt den Oskar eng kleng Ronn duerch de Park. An duerno rutscht hien iwwert de Makadamm mat den neie Schong. E puer Bewunner kucken erop a gesinn de Papagei do fléien. Kuck, wat ass dat do en dann? Dat ass en Ufo! Nee, Bopi Jeng, dat ass de Papagei mat de Rollschong. Also en Ufo-Papagei! äntwert een a laacht. Nee, seet de Mika, dee Papagei huet meng Rollschong un! Ech mengen, ech dreemen, seet eng Fra. Wat ass dat? Ass dat de Papagei? En UFO? Gëtt och oft gefeiert an da kënnt eng oder méi Persoune vun auswäerts bis dohin a mécht Musik an et gëtt gedanzt a Kuch giess. An wann eppes flott ass, maa mir och elo e bësse Musik a mir danzen och a mir sangen a jidderee kann sech e Blat siche kommen. Mä déi gëtt es einfach ronderëm, einfach weiderreechen. 't ass e Lëtzebuerger Lidd, a wann deen et nach net kennt, dee léiert dat elo. Da sange mer alleguerte ganz haart mat, awer ganz haart.

Den Direkter. Vum Gebai kënnt eraus a kuckt sech dee Spektakel och mol un. Endlech ass hei mol eppes lass, denkt hien a geet nees eran a säi Büro. Hie rifft beim Déiereschutz un a freet, ob iergend een e Papagei géif vermëssen. Et stellt sech eraus, dass keen e Papagei vermësst. Esou iwwerleet hien, wat heen dann elo kéint maachen. Engersäits hu seng Bewunner jo vill Spaass mam Vugel, awer anerersäits ass et net erlaabt, esou en Déier dobannen ze halen. Bon, hien hëlt eng Decisioun, Mir mussen de Papagei afänken an da baue mir him ganz séier eng riseg Volière mat 100 Meter Längt. vun 100 Meter Längt, pardon. Hien telefonéiert a stellt e puer Leit vum Service technique un, de Papeigei mat engem Netz anzefänken. Gesot, gemaach. D'Aarbechter kommen eraus an de Park. Den Oscar lauert d'Gefor a flitt méi héich erop op e grousse Bam. Hie kuckt sech dat do lo alles vun uewen un. Deen dote kréie mir ni, seet de José. Den Oskar bleift do sëtzen. Ups! D'Rollschung falen op de Buedem. De Mika, dee grad eraus koum, hëlt si a fiert ronderëm. Seng Eltere si paff, e Papagei mat Rollschong gesinn ze hunn. Scho komesch, sou en Ubléck, ha? Si rëselen de Kapp a fueren heem. Den Oscar bleift ganz lueg um Bam sëtzen a moies fréi, wéi et hell gëtt, flitt hie fort. Wouhin, dat weess keen. D'Aarbechter si mëttlerweil och heemgezunn bei hir Famill. Alles ass ganz roueg am Park. Eng Fliedermaus flitt ronderëm. Eng kleng Maus piipt aus hirem Lach. Da lauschtert elo mol no, et ass ganz roueg, vill Stäre sinn um Himmel ze gesinn an och de Mound. Et ass nach ëmmer ganz roueg a mir héieren d'Blieder vun de Beem, déi raschelen. An et si verschidde Geräischer, lauschtert emol. D'Leit schlofen all. Just e Wiechter ass an der Entrée vum Gebai an deen ass waakreg, well deen Nuetswiechter muss oppassen, datt alles roueg bleift. Hien ass Nuetswiechter. Zweemol an der Nuecht dréit hie seng Ronn duerch de Park a ronderëm dem Altersheim fir ze kucken op alles an der Rei ass. Hei op ee Mol eng Zireen! Ganz haart! Vlut a Vlut a Vlut! Ee Pompjees kënnt, deen aneren, nach een! Eng Ambulanz! Nach eng! A wat ass dann do lass? Den Oscar héiert dat a kënnt ugeflunn. Hien hëlt sech en Eemer a flitt bei de Weier a mécht d'Waasser dran. Duerno flitt heen a Richtung Daach, wou d'Feier ugaang ass. Hie schëtt dee ganzen Eemer Waasser op d'Feier a lues a lues geet dat aus. Hie flitt puer mol hin an hier. Ee Pompjee ass och elo uewen op der Lieder ukomm an hie stellt fest, dass d'Feier komplett aus ass. D'Pompjee fueren no enger Weilchen nees fort. Den Oscar flitt och en Tour iwwer d'Stad. Et gëtt hell an hie flitt nees an de Park. Hei, do ass hien nees! rifft eng Aide-soignante. Dir musst hien afänken! Den Direkter kënnt och kucken a seet, Eigentlech hunn ech mir et awer lo aneschtes iwwerluecht. Mir baue kee Käfeg. Mir fänken hien net an. Mir leeën him awer speziellt Fudder op eng Mauer a mir bauen him e flott grousst Vullenhaisschen. Hien ass eise Special Guest an hien ass ëmmer hei wëllkomm. Den Nuetswiechter hat den Direkter eng kleng Notiz hannerlooss mat dem Virfall aus der viregter Nuecht. Den Direkter war faszinéiert. Hien denkt, Dat do ass jo immens! Den Oskar, esou e gescheit Déier, muss seng Fräiheet behalen. Hien ass jo bis lo an der Natur eens ginn a wäert et och weiderhin. Mee mir bauen him e flott Haus an all Kéier, wann hien an der Géigend ass, kann hie roueg hei iwwernuechten. An den Oscar gesäit ganz vill aner Déieren an déi soen, Dat hues du gutt gemaach, Oscar! D'Hénger soen dat, an d'Kanarievillchercher, déi soe Genial! Gutt hues du dat gemaach! An da seet een, een Äisvull seet, Wow, du bass awer e Flotten, ha! Bravo fir däi Courage! seet eng Eil. All Respekt! An da kënnt de Storch an dee seet, Den Oskar, dee kritt ee Wuerm vu mir. An da seet deen anere Villchen, Wat fir e groussen a staarken! Du bass awer staark! Du bass en Held! seet de Schwan. Oh jo, dat ass awer wierklech e groussen, dichtege Vull. Den Oskar flitt iwwer d'Stad a begéint vill aner Villercher, déi hie begréissen. A wierklech, den Oscar, hien ass eenzegaarteg. An all Nuecht flitt hien een Tour iwwer d'Altersheim an hie kuckt, ob alles an der Rei ass. Villäicht begéint Dir hie jo mol unzwousch. An den Zooe vun der ganzer Welt si vill Villercher a Käfeger agespaart. A wann déi Vullen och nach vill Plaz hunn an nach oft erausgelooss ginn, fir hir Ronnen ze fléien, ass dat jo alles ok. Et ginn och vill Leit, déi e Villche kafen, an engem ganz enke Käfeg halen. An dat ass kee Liewen, déi ganz Zäit an engem klenge Käfeg ze sëtzen. Dat ass Déierequälerei. En Déier muss sech kënne beweegen, esou wéi dir och, léif Kanner. Beweegung an der fräier Natur ass flott a gesond fir är Muskelen an och fir eng gutt Laun. Voilà, et deet mer elo leed, Mee leider ass dës Geschicht aus. Awer d'Buch ass nach net fäerdeg, well am Buch sinn nach ganz vill flott Erklärungen a vill Witzer. Ech weisen iech déi elo. Hei steet, Wou geet et hi, Madame Schrull? An d'Altersheim, mäi léiwen Här. Sou, lo nach puer Meter mam Weenchen an da si mir do. Dir sidd awer net sou liicht, Madame. Waart op mech, seet den Ecko, ech ginn och gär mat. Sou, dat hei ass elo d'Enn vun der Geschicht. Hei am Buch kommen awer nach Erklärungen, an zwar iwwer d'Leeschtungen vis-à-vis vum Bewunner, déi do gemaach ginn, zum Beispill d'Personal, wat dat alles mécht, déi ginn dann natierlech dem Bewunner z'iessen an ze drénken a si kucken och ëm d'Hygiène an ëm d'Mobilitéit, well d'Leit kënnen jo net de ganzen Dag do sëtzen bleiwen an näischt maachen. Da gëtt och no enger, no enger medezinescher Versuergung gëtt dann och opgepasst, dat ze sprëtzen. Se kréie Sprëtze gemaach, Medikamenter ginn iwwerginn, Verbänn ginn ugeluet a gewiesselt. Verschidde Leit brauchen och aus verschiddenen Ursaach eng Pampers oder eng Wëndel. An da kënnt nach hei dra stoen, Zur Ausbildung gehéiert et och en Age Explorer Kostüm unzedinn. Dee gesäit aus wéi en Overall fir en Astronaut. Heimat gëtt simuléiert, wéi ee sech ufillt, wéi et sech ufillt, wann een net méi alles zum Fliss. maache kann. Wat ass d'Aarbecht vun engem Fleeger, deen am Altersheim schafft? Wësst Dir dat? Dann iwwerleet emol. Hei sinn dann Erklärungen, an zwar, Patiente betreien a fleegen, medezinesch Behandlungen duerchféieren, zum Beispill Medikamenter ginn, Verbänn a Schinnen uleeën,

Eng wäiss Box, bequem Schong. An d'Aarbechtszäiten, Et gëtt normalerweis a Schichte geschafft, och de Weekend an nuets. Hei gesitt der elo eng Foto vum Material, wat een alles brauch an der Pfleeg. Dat kennt Dir jo och schonn, zum Beispill esou en Invalidescooter, e Rollator hutt Der jo scho bestëmmt gesinn, Krätschen, e Rollstull. E Walker, dat ass esou gestallt fir weider ze goen, oder och e Bengel, ech mengen dat hutt der jo schonn all gesinn, ne? Voilà, hei ass dann nach e klenge Witz, wann een dat kann esou soen. Do ass dann eng Fra, déi begéint eng aner Fra, da seet déi, Moien Arlette, weess du nach ween ech sinn? Ma Ginette, deng Schwëster. Nee, ech hu keng Schwëster. Ma dach, ech sinn et. Ech kennen iech net, haalt op mech ze belästegen. Wat wëll dat soen? Do hu mer lo d'Thema Demenz, dat heescht Leit, déi net méi wëssen oder kee méi kennen. An déi Leit, déi maachen dat net express, déi kënnen net dofir. Dat ass eben den Alter, deen dat mat sech bréngt, an dat nennt een dann Demenz. Wat ass eng Demenz? Leit mat Demenz sinn an hirer Wahrnehmung ageschränkt a reagéieren oft sensibel op Stress. Si ginn deelweis aggressiv wann een hinnen ze vill séier wëll hëllefen, ouni sech op hiren Tempo anzestellen. Dat kënnt net vun hinnen als Persoun, mee ass duerch hir Krankheet bedéngt. Si fillen sech veronséchert an hir Krankheet mécht hinnen Angscht. Et ass immens wichteg, deene Leit d'Gefill ze ginn, dass si eppes maache kënnen an dozou gehéieren. Et muss een hinnen och onbedéngt e Gefill vun Akzeptanz a vu Sécherheet gi mat gewinnten Ofleef vum Alldag, dee si kënnen a wou déi si kennen a wou si sech zurecht fannen. Falls si net méi wëssen, wéi een eng. Fourchette an de Mond hëlt, ass et gutt, wann ee vis-à-vis sëtzt an hinnen dat virmécht. Wat soll een net soen? Ma et soll een net soen, Ech hunn dir dat der scho 50 Mol gesot! Nee, dat soll een net soen. Déi Leit kënnen net dofir, dass si net méi alles verhalen a sech komesch verhalen. Si vergiesse ganz séier. Si mierken et och deelweis selwer. An dat ass schwéier fir déi, fir si selwer an och déi Leit ronderëm. Et muss ee sech ganz vill Zäit huelen an op si agoen. Et muss een awer net an enger Bébésprooch mat deene Leit schwätzen. Déi Leit hunn ee Liewen hanneru sech. Mee et soll ee ganz normal mat hinne schwätzen. Et soll een net op hir Defiziter agoen. Et soll een net mat, et soll een och net mengen, dass si näischt méi matkréien, wann een iwwert si schwätzt, och wann si sech net esou ausdrécke kënnen. Deemno ganz léif a roueg mat hinnen ëmgoen an net blären a si fir blöd halen. Déi Leit hunn e ganzt Liewe laang aktiv verbruecht, hu geschafft, gelaacht, gekrasch, vill ënnerholl, mee elo baut hire Kierper, an haaptsächlech de Geescht, of. Déi Leit kënnen net dofir a maachen dat net express. Mir kenne bestëmmt all esou eng Persoun, an engem Alters oder Pflegeheim oder och doheem. Déi Leit kéinte mol fort op d'Strooss lafen a sech bausse vum Gebai net méi erëmfannen. Sou gëtt gutt opgepasst, datt si net eraus kënne lafen. D'Dieren hu beispillsweis eng Spär oder et ass e Gelänner do, dat verhënnert, datt si fortkommen. Wat sinn déi éischt Warnzeeche vun enger Demenz? D'Persoun widderhëlt ëmmer déi selwecht Froen. Si sinn ëmmer dat selwecht. D'Persoun erzielt ëmmer nees déi selwecht Geschicht. D'Persoun weess net méi, wéi bestëmmten alldeeglech Saache funktionéieren, wéi kachen, Kaarte spillen, d'Handhabung vun der Télécommande. D'Persoun weess net méi, wou si déi alldeeglech Saachen higeluecht huet a si verdächtegt aner Persounen, deen Objet ewechgeholl gehat ze hunn. D'Persoun vernoléissegt hiert Äussert, streit dat awer of. D'Persoun äntwert op eng Fro, andeems si d'Fro widderhëlt. Sou, hei am Buch ass da lo eng kuerz Erklärung iwwer d'Alzheimer-Krankheet. Dës Krankheet ass eng neurodegenerativ Erkrankung, déi oft am Alter vun ab 65 Joer optrëtt. Weltwäit gi 24 Millioune betraffe Leit geschat. Den Numm staamt vum Dokter Alois Alzheimer, deen d'Krankheet 1906 beschriwwen huet, nodeems hien am Gehier vun enger verstuerwener Persoun Verännerunge festgestallt huet. Alzheimer ass eng Form vun Demenz. Gemäss Ënnersichunge steet Aluminium oder och Feinstaub als eng eventuell Ursaach zu Spruch. Mee et ginn och nach aner Ursaachen. Muss een awer och wëssen, datt net jiddereen deen eppes vergësst elo krank ass. Ech menge jidderee ka jo emol eppes vergiessen, dat maache mir jo och, dat hu mir och all emol, datt mir iergendeppes vergiessen, och Kanner, jiddereen. Dat kann all Mënsch passéieren. Am Alter ginn et ganz oft Stéierunge wéi Vergiesslechkeet, Delirium, Altersdepressioun, Wahnvirstellunge, Gehiertumor, Diabetiker, Zockerkrank, Aphasie, Sproochstéierung oder komplette Verloscht vun der Sprooch, Problemer mam Bluttdrock, Stoffwiesselerkrankungen, ze héije Cholesterol, Schlagofall, Aschränkunge vun der Beweeglechkeet. Sou, hei ass dann dann eng kuerz Erklärung iwwert d'Ernärung bei esou Leit. Wichteg ass, dass eeler Leit sech gutt a gesond ernären. A sech och genuch a reegelméisseg beweegen, dat ass och ganz wichteg. Och vill drénken ass ganz, ganz wichteg. An dat vergiessen der vill. Behandlung, D'Planz Ginkgo biloba ka laut Etüden zur Preventioun vun der Alzheimer-Krankheet agesat ginn. Och verschidde Vitaminne wéi B12, B6, Vitamin C, E, Folsaier, Cholin an ënner anerer Seelen an esou weider sinn och wichteg fir déi Krankheet virzebeugen. Voilà. Dann hu mer och nach hei e klengt Thema iwwer Gehiertraining. Do sinn dann d'Leit, déi kënnen dann Gesellschaftsspiller maachen, Memory, Kreuzworträtsel si gutt. An Liesen, alles dat hält geeschteg fit. Dann hu mer nach eng kuerz Erklärung hei iwwer Sport a Beweegung. Selbstverständlech ginn et och eeler Leit, déi ganz fit sinn, esou wuel Geeschtlech wéi och kierperlech. Et ass net jiddereen, dee krank ass oder nëmme sech ka beweegen. Et ginn esouguer eeler Leit, déi sportlech nach Héichleeschunge bréngen, zum Beispill nach Marathon lafen. Do hu mer dann ee vun 108 Joer, dat ass en Inder. Dann hu mer nach eng Fra vun 92 Joer. An dann nach een vu 86, dann nach een deen ënner Waasser Radrenne mécht. Also do ginn och nach vill Leit déi wierklech ganz sportlech aktiv sinn. An dann hu mer hei am Buch nach eng Erklärung iwwer Filmer, Filmer zum Thema Demenz. Zum Beispill e Film deen heescht Vergissmeinnicht, 2012 ass dee gelaf, Amor, Liebe, 2012, Die Auslöschung, 2013, Honig im Kopf, 2014, Still, Stille Leis, Mein Leben ohne Gaston, 2014. Voilà, an da sen nach nach puer Witzer hei am Buch. Ech mengen déi kënnt der och selwer nach iech ukucken, wann der d'Buch wëllt kafen. Dat kënnt der da bestellen ënner bei LUXA. Dir fannt et och an verschidde Geschäfter hei am Land. Voilà, also hei ass dann d'Buch nach eng Kéier fir iech ze weisen. An ech soen iech villmools Merci, dass der sou gutt nogelauschert huet.